Pien wabedo ki gen ni bibedo maber i anyim. Wan owinyo peko en ma opoto kany, en obo kancila ma en obedo won kom ma obedo ka doro yub eni, omiyo ripot, wabedo ka kubbe, mapat pat nio kede wa tin. An amito apwo dano ducu pi ribbe ma wun wuribbe ki paco ki ot to i can man malyet ma opoto kany. Lutuwa, peko ma opoto i paco kany mitte ni wan ducu kong walwod iye macalo wan, Acholi, Macalo wan, anywalli, pien ma kodi peko mo poto kany i kom latinwa-ni, pe, pe ocakke ki kany, ento tye ka medde ameda calo mac oro. Ka ineno mot i nino ma latin eni peko timme kany, driver acel ma bedo cobo kome dyelyele tye i bar kuca, bar ka ma twol tippa, Dako-nu otongo ngute. Awobi acel ma a ki i Bidda, ma bene tye larwod pece, omako tol odene oko i nge dwoyo moro kany. Awobi mo ocubo. I nget ryo moro kany, latin matidi ocubo nerone oneko pi capat. Weng i cabit acel keken, Jeremy tye ka tine. I laroo pece-komedi watye ka yubo latinwa eni ma oto to alany.

An atamo ni wan ludito, lunyodo, ludini, lutela weng myero wanenu ni man gin ma pire tek. Lweny obedo tye kumalo me Uganda pi mwaka makato pyera aryo, ento wan watamo ni Richard pe oling, lweny dong peke, lutua lweny pud pe otum, lweny okop peko odonyo i wi dano. Me odi ki acel acel ducu, dano weng tye ki arem mapat pat. Tam pa dano cek i Acholi ma naka yang lok man, dako ki laco romo waci an abineki, abineki ento pe neki matwal. Ene kare ka dako dong owacci nyo laco wacci aneki, neki bene ada. Ci mitte bene kombeddi ni wan ma wabedo i ot Dako ki laco, wapwonyo kit me poro lok i kinwa. Ka tenne moni tye, pe iling alinga ki ket lokke piny, ludito nyo ngati mo, laremwu mo macok otem ribo kinwu wek wanenu kite wapyelo kwede lok. Wadoku cen kite wapyelo kwede lok nene con i Acoli me konyowa wek kiniga moni ma tye i cwinywa-ni oketa moni ca-ni kiloko, ento ka wabedo ka ling ki lok peko ma kite eni timme, pe timme o kulu. In mego, pe ti mego mo ma dek latinne. Mego maro latinne kadi laco romo ryemi wa ki latini i kwaro i cito kede i gwoko maber. Ento kun bedo mege weng dong cako neno latinne calo lamone. Nen keda lany eni, Wan gin ma pire tek myero wadir i cok pa lacwec, dok lega ma walego pe waleg me lega adoo. Ni tin ceng cabit idonyo i odi, ka idonyo i odi famili, wacoko lega ma donyo i cwinywa, pien Catan tye ka tic matek adada. Catan tye ka tic dok tye ka lweny. Wan macalo Acholi, waneno kit ma waromo gwokke kwede. Pien eni, pe dok tye ngati mo aye obino ka konyowa. In ka ladit mo itye ngete, Konye, Jirani, nen ka ineno ot moni gitekke manok, konygi ki poro lok mere kony ma pire tek ma waromo konyo ki paco. Cian alego ot to ni obed ki tekcwiny pi peko alany ma opoto kany. Waketo jami ducu i lega. Ma pire tekke loyo, Latin ma komedi tye makwo, wan ducu waribo cingwa me gwokone. Opic ma mega bibedo twolo, dok an ma akubbe ki dul ma tye laroo pece kany, Love Plus One, ma gubimiyo kony mapol. Ci amiyo kony mapol ki lutino, wa imiyo kony ci latin eni wabineno yo ducu waribbe wek waneno wacungo kacel ki paco man. Alego dano ducu. ni cwiny me timo kica pe tye, pien en cakke ki i timo kica ka weko walwoko cwinywa. Pien ka wabedo ki cwiny me kiniga, kiniga ca okene kelo gin mukene mapat oweko kit jami ma kite nitye ka timme. Ci an apwoyowu cutwal pe abiduro lok mapol, abicito pud i yub ma kiti enni.